mangwana nemasikati manheri kwese kwamuri kumativi enyika nhasi tiri kuenderera mberi nekuongorora ah, uh, mashandiro eforoma inogadzira mumanzi yatinoti yo fl studio handiti mukayeuka muchikamu chapfuura takasiya isu mumhanzi wedu uchirira ivo zvakadai inzwai ngoma nehosho dzedu ndo dziri kurira idzo takuda manje kuti tichisawo isu zvimwe zviridzwa zvisiri ngoma nehosho zvinoshandisa izvo ndandi kuti zvirire zvakafanana nemapiano uh, kana nemadingindira emagatare uh, pari zvino toda kuti tishande nechidavado chemagwenya kana kuti macords tiri kuvati magwenya nekuti kuti wagadzire unotsimbidzira iwe uh, manotsi kana mbira mbiri panguva imwe chete, mbira nhatu, mbira ina, shanu kana kusvika kana kugumi chaiko. Handiti ka? Saka chekutanga ndechekuti tishevedze chiridzwa chine maungira anokwanisa kuti tikwanise kuumba makodzi edu ndakuuya ini kunoko kwini ndoshandura pano ndoshevedza uh, mutariro wedu uno ndakuda kuti ndichivaka chirukwa chechinomwe chekuti tiise makodzi edu aya Uh, takupati isusu ma macodes ndakubaya kurudyi ndouya pano ndonyora ini kuti macodes ari emhando yepiano tadaro isu regai ndivhare pano touya sandadaro regai ti ndimbo ndibvise eh, dambiro rino iri ndodeedza zve mutariro wedu uno touya panapa apa pane kamuchinjikwa kari panapa aka tikakabaya ikaka akaka kanobva katipawo uh, chikamu chino ichi chine mazita ezvipfumbata zvemhando dzakasiyana siyana pane zvimwe zvine ngoma nehosho asi zvipfumbata zvakawanda zviri panapa pazvine magatare namapiano handiti inda kushevedza chandoziva kuti munhu wese ane fl studio anofanira kuve aine chipfumbata ichocho

unotonga kutova kutonzwa maungira ari kubuda pazvikei zvedu kune avo vanogona kuridza uh, deze rezvikei munenge makutoenderera mberi kuti mutange kutoita zvamunee muchiita zvekutobaya baya makodzi enyu muchinyora andit ndomakodzi edu ano aya asi kune avo vasina kuita vasina kuenda kuzvikoro zvemumhanzi pane nzira yandichakuratidzai yekuti tinganyore makodzi aya sei kana usina deze rezvikei kana usina zvekuruzivo rwemacods regai ndiwedzere zviverengo ndisiye chipfumbata chedu chakamirirwa nechiverengo chechinomwe handiti tikauya panapa pachipfumbata chedu chefl keys tikabaya kurudyi tichagamuchirwa isu nepanapa pakanzipo papiano roll panokosha zvikurusa Uh, piano roll ndo yatinoti iyo chipenengura mbira kana chipenengura manotsi tikapabaya ipapa apapa tinogamuchirwa isu nechikamu chino ichi chino ichi chekuti ukatarira kuruboshwe kunokoko uchaona iwe kune mufananidzo wedeze rezvikei Handiti? Uyezve pamusoro pezvikei pedu pane mazita emanotsi edu kana mazita ezvikei izvozvo uyezve pane kamwe kakusvibirira katiri kuona pana e panapa e3 nepana e4 apa kasiri kautema kechikei chino ichichi asi kakamirira kuti ndo scale kana chitsiko chatiri kushanda nacho pamumanzi wataa kuda kuti tigadzire macots acho mukatarira kumadziro kunouku tatopihwa isu madziro ane mavara matema nemachena matema nemachena mitsara ine zvichena nezvitema yakamirira iyo chitsiko chaii chinova icho chatiri kushanda nacho kuti tigadzire makodzi edu handiti Pamufananidzo wedezi redu rino iri ukauya panapa pane karuvara kari pamusoro pechikei chino ndo ruvara rwuri kutiratidza kuti ndo dzinde rechitsiko chedu chatichashandisa kugadzira codes edu sezvandambotaura pakutanga. Saka pese paunovhura iwe chipenengura manotes chako unouya padeze rechk chako dese rezvike rako wotarira kuti ndechipi chike chine vara rakati svibei uyezve mitsara iyi yatiri kuona michena iyi ndo munotsika manotsi echitsiko cheskeli yako okay ndoye padenga panapa ndione kuti panapa ndione kuti manzi wangu ndaita kuti ukwati uti uti kwati kwati nechidimbu che chechikamu chemumhanzi chinonzi icho half beat handiti ndikatora panapa apa rega nditwasanudze azare panapa ndapotsa apo ehe ndagadzika pamusoro pekiya iyi ndakungotsika mune mitsara, mitsara michena inoyi ndoya pano saka manotsi manomwe aya ndo anotipa iwowo ndo atipa dore mifa sola miti anova inova iyo chinova icho chitsiko chai kuti tikwanise kuti tichitanga kugadzira makodzi edu handiti saka tawana isu manotsi kana mbira dzakarerekera idzo muchitsiko chai taakuda kutigadzira makodzi edu makodzi anogadzirwa iwa nekubvisa noti rechipiri kubva panoti ah, raunenge uh, watangira sepatiri uh, panapa tatangira panapa takubvisa rechipiri iro handiti saka kuti unyore unobaya iwe kuruboshwe kwechinongedzo chako uyezve kuti ubvise udzime unobaya kurudyi kwechinongedzo chako. Saka kubva pana iri tinobvisa rechipiri rino iriri, totanga zvepadenga apa tobvisa rechipiri iro handiti toenda zvepadenga apa takubvisa zverino iriri ndoora rechipiri tava tasarurwa isusu nemanotsi edu mana akavaka iwo kodhi yedu yakarerekera kuchitsiko chae inzwa yemariro anoita regai timbomira pano ngatisanganei futi muchikamu chinotevera maita basa